Essalawmaleýkim hormatly gyzykly kanalyň agzalary we myhmanlary. Gyzykly kanal Dynç gününiň habarlaryna hoş geldiňiz. Bugünkü habarlarda täze ykdysady bileleşik Argentina bilen Braziliýa umumy walýuta geçmek isleýärler. Gara şokoladlaryň düzüminde ýokary derejeli metal bar. Togsan üç ýaşynda öýlendi. Elli müň ýylda bir sapar. Müsürde täze hazynalar tapyldy. Bursadaky täsin bulut. Argentina we Braziliýa umumy walýuta geçmek isleýärler. Tutýan meýdany we ykdysady durmy boýunça Günorta Amerikada iň uly ýurt bolan Braziliýa we onuň goňşy döwleti Argentina umumy walýuta geçmek üçin iki ýurduň arasyndaky gepleşiklere başladylar. Habarlara görä, bu umumy walýuta ulanmak isleýän ýurtlaryň hataryna ýakynda beýleki Günorta Amerika ýurtlary bolan Paragwaý we Urugwaýyň hem girmegi garaşylýar. Braziliýanyň tutýan meýdanynyň bütin Ýewropanyň tutýan meýdanyndan uludygyny nazarda tutsak, bu täze ykdysady bileleşik dünýädäki iň uly ýeke walýuta ulanýan ykdysady bileleşik bolup biler. Gara şokoladlaryň düzüminde ýokary derejeli metal bar. Consumer Reports derňewiniň netijeleri şokolad söýüjileriň ýüreginde gorky döretdi. Alymlar ýigrimi sekiz sany dürli brendli gara şokoladlary synagdan geçirenden soň, olaryň düzüminde agyr metallaryň gurşunyny we kadmiýni tapdylar. Esasanam düzüminde beýleki şokoladlara görä şekeriň az bolanlygy sebäpli köp satylýan bu gara şokoladlaryň düzümindäki metallar adam saglygyna uly zeper ýetirip biler. Alymlaryň aýtmagyna görä, artykmaç derejedäki gurşunyň we kadminiň iýilmegi adamlaryň nerw sistemine, immun sistemine we böwreklerine zyýanlydyr. Bu açyşlardan soň, alymlar bilen geçilen duşuşykdan soň, şokolad öndüriji kompaniýalar şokoladlaryň düzümindäki metallary azaltmaga söz berdiler. Awataryň täze bölümi alty hepdäniň dowamynda iň kän seredilýän film bolup birinji ýerde gelýär. Kanadaly kinorežissýor Jeýms Kemeronyň Awatar, The Way of Water, ýagny Awatar, suwuň ýoly atly Awatar filminiň ikinji bölümi eýýäm alty hepdäniň dowamynda iň kän satylan film bolup gelýär. Köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň habar bermegine görä, bu film alty hepdäniň dowamynda iki milliard dollarlyk bilet satmagy başardy. Togsan üç ýaşynda öýlendi. Amerikaly kosmonawt Edwin Buzz Aldrin Facebookda uzak wagtlyk söýgülisine Los-Anjelesde geçirilen kiçijik dabarada öýlenendigini habar berdi. Edwin Facebookda Köpden bäri söýgülim we ýoldaşym Doktor Anka Wi Fore bilen durmuş gurandygymyza begenýärin. Los-Anjelesdäki kiçijik bir dabarada nikalaşdyk we ýetginjekler ýaly tolgunýarys diýip ýazdy. Nil Armstrong bilen bilelikde Aýyň ýüzüne ilkinji aýak basan adam hökmünde taryh döreden Oldrin öz toýuny togsan üç ýaş doglan gününde belländigini hem habar berdi. Asmandaky täsin bulut. Geçen hepde Türkiýäniň Bursa şäherinde ir bilenden asmanda täsin bulut peýda boldy. We ol peýda bolan buludyň wideosy we suratlary derrew sosial mediada paýlanylmaga başlandy. Sosial mediada her kim ol buluda özüçe häsiýetnama bermäge başlady. Kimsi din bilen baglanyşykly edip, oňa ahyrzaman alamaty diýse, beýleki birisi bolsa, onuň başga planetalardan gelen näbelli uçýan jisim bolmagynyň mümkindigini aýtdy. Emma Istanbul Teknik uniwersitetiniň professory, alym Orhan Şeniň aýtmagyna görä, şeýle buludyň howanyň ýagdaýynyň üýtgejegini we käbir seýrek halatlarda bolsa, ýakynda boljak ýer titremäniň habarçysy bolup biljegini mümkindigini aýtdy. Elli müň ýylda bir sapar. Nasa alymlarynyň habar bermegine görä, birinji fewralda, takmynan, mundan elli müň ýyl ozal Ýer planetasyna ýakyn ýerden görnüp geçen başga galaktikalara degişli bolan ýaşyl kometanyň geçmegine garaşylýar. Alymlaryň aýtmagyna görä, şol ýaşyl guýrukly kometa her elli müň ýylda bir sapar Ýer planetasyna ýakyn ýerden uçup geçýär. Alymlar birinji fewral güni ol kometany adaty dürbü bilen hem görüp boljakdygyny habar berýärler. Elbetde, fewral aýynyň entegem gyşdygyny nazarda tutsak, asmandaky bulutlar sebäpli ol kometanyň görülmegi mümkin bolman biler. Ýöne her derdiň bir çäresi bar diýlişi ýaly, ol kometany eýýäm birnäçe wagt bäri nasa teleskoplary yzarlap gelýärler. Be siz hem edil şu gün ýutubda Comet iki müň ýigrimi iki I üç skopkanyň içinde ZTF Live view diýip ýazsaňyz. Şol kometany entek ýerden uzakda wagtky hem göni ýaýlymda görüp bilersiňiz. Müsürde täze hazynalar tapyldy. Şu hepdäniň dördünji güni Müsüriň paýtagty Kair şäherinden uzakda bolmadyk Giza mazarlaryndaky gazuw-agtaryşdan soň gadymy Müsür hazynalary tapyldy. Gazuw-agtaryş toparynyň aýtmagyna görä, hazynalar Bir ýyllap dowam eden gazuw-agtaryş işlerinde Sakkara piramidalarynyň golaýyndaky gadym daş gabawyň aşagyndan tapyldy we, takmynan, biziň eramyzdan öňki iki müň bäş ýüzünji ýyldan iki müň bir ýüzünji ýyla çenli dowam eden köne patyşalygyň bäşinji we altynjy neberelerine degişlidir. Gazuw-agtaryş işleriniň netijesinde tapylan heýkeller, amuletler, we gowy saklanan sarkofaglardan başga-da, iki sany täze guburyň hem tapylandygy habar berilýär. Müsürli tanymal arheolog we şol gazuw-agtaryş işleriniň ýolbaşçysy Zahi Hawassanyň aýtmagyna görä, täze tapylan we entek açylmadyk guburlaryň biri Hunumd-Jedef atly tanalýan bäşinji neberäniň ruhanysyna we beýleki gubur hem Syrlary saklaýjy adyna eýe bolan köşk işgäri Meri atly bir adama degişli bolandygyny aýdýar. Şunuň bilen dynç gününiň habarlaryny geçirip gutarýarys. Eger siz şeýle ylmy, Şahsy ösüş hakyndaky täzelikleri diňlemäge halaýan bolsaňyz, onda kanala agza boluň, laýk basyň, teswir ýazyň we dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Indiki dynç gününde görüşýänçäk, hoş, sag boluň!